Кемнәрнең?
Аларның булган борынгы готлар, герман кабиләләрендә кебек руннар. Руннар инде балта алып агачта языла торган. Мәсәлән, мәсәлән, Төрек телендә бу К хәрефне аңлата. Нигә К хәрефне аңлата? Чөнки төрекләрдә ок, татарларда ук К хәрефе. Укка ошаган. Бу татар телендә, төрек телендә Е хәрефе шундый булган. Нәрсәгә ошаган? Җәйгә, лук. Җәйә. Төрекчә яй шулай языла. То есть алдан рәсем булгандыр, бәлки. Аннары рәсемнән мәгънә кисәге булган тавыш, аваз. И, мәсәлән, с, с сүзе таяк, ну, сеңге, мәсәлән. Татарча сөнгү, төркчә сүнгү. С хәрефе. И М хәрефе, Б хәрефе дә бик кызык. Татарча, ой, русча мусульман сүзе ничек була?

БМ күчеше. И шулай ук борынгы төрки телендә дә шулай Б хәрефе шулай иде, мәсәлән, АМ хәрефе ничек? М хәрефе 90 градуска әйләнгән.
Әйе.
Дөрес куша. Вот синдә логика бик яхшы. И карагыз, э, БМ э, үзара э, күчеш бар. То есть взаимозаменяемость.
Ләкин шул алмашыну шул Язмада шул билгеле булып күренә. Әйе.
Чөнки төрки халыклар өчен алар бер-берсенә ошаган тавыш, аваз. Шуңа күрә аларның ошаган рәвештә рәсем ясыйлар. А тау, мәсәлән, тау тоже вот бер Т хәрефе шулай тоже тауга ошаган яисә каяга скала. Т хәрефнең бер варианты. Ә руннар төрле булган бит инде ул хәреф алып.
Бу э, руннар төрле булган, э, төрле кабиләдә бераз э, башкача язылган и Төркиләрнең. и и төрки халыкларның и иң күп вариант э, бер хәрефнең булган. Кайсы? Э, Иң күп кулланыла торган хәреф ә, сузыклардан тартык. Ә? Нинди? Мәсәлән, э, желтый уйгур алдан сары уйгурлар иде. Сарыл, сарыл уйгурлар. Аннары г хәрефе кулланыла, аннары юкка чыга. И, мәсәлән, руслар бер сүзне кабул иткәннәр Кыргызстанда иссык күл. Шулай бит? Руслар язалар иссык. Татарча ничек? Эссе, эссе, кайнар мәгънәсе шулай бит. А төрекчә ничек дип языла? Төрекчә языла ысы. Ысы, ну шулай языла. Димәк, төрек телендә к хәрефе төшә. И шулай ук э, күп Төркия сүзләрендә к хәрефе булган. Аннары э, кешеләр э, тизрәк сөйләшергә тырышалар бит. Шуңа күрә сүзләр кыскара бара. Татар теленнән, төрки телләрдән алынган кайсы сүзләрне беләсез рус телендәге?

Шуны сүзләр бик күп. Э? Кыга беткән сүзләрне күбрәк инде. Кыга беткән, кыга башланган сүзләр бик күп булган. Төрки борынгы төрки телендә дә милләтләрдә казак, казах төште. Аннары кара калпак Колпак, по-русски колпак хәзер языла. Хәзерге татар телендә колфак.
Бу белән формашынулар бәйләнә. И шуңа күрә иң күп вариант К хәрефендә иде. 30 га якын. Көхәлфнең язылышы утызга якын. И алар ике группага бүленә, нечкә К, европейская К, һәм К гортанная К. Карачайда шулай язалар. Мәсәлән, Карачай, Карачай.
Кара чәй эчмәгән. Юк, юк.
Ә, чәй, ну, елга да була ала. Чәй. Э, Карчыга да шулай языла. Карчыга. Это ястреб, сокол, балабан. А чуваш телендә ул була Ха. Белмәсәң, укый алмассың. Мин шулай чуаш телендә сөйләшә алмыйм, әмма э, чуаш телендә э, китапларны укыганда компьютер аша кебек үзгә- Үзгәртеп. үзгәртәсең сүз укы, укый торган сүзләрне. Янар аңлыйсың.

К хәрефенә Т итәләр, алгы хәрефен Рга әйләндерәләр әрмәннәр. Менә татарча частица отрицания түгел бит. Түгел? Төрекчә ди, шулай бит? Кырымда бер судак янында, тирәсендә Истанбулдан күчкән, минемчә, алар арасында әрмәннәр бар иде. Чөнки алар әйтәләр, без Истанбул ягыннан килдек судакка. Судак это водная гора Кырымда. Ә алар әйтәләр, без сөйлибез, мәсәлән, мен де ир, мин түгел, мен де ир. Рай хәрефе, лай хәрефе күчеше. Черкес халкы Кавказда яши бит. Кыскалта. Аларның күзендә 86 авасы бар. Шулай бит? Сөйләштек. И шуңа күрә черукес халкы татарча бик тиз өйрәнә иде. Мәсәлән, монда төрек фирмаларга килгән черукесларга әйтәсең нәрсәдер татарча, алар попугай кебек сине артыннан кабатлыйлар. Җип-җиңел алар өчен. Чөнки черкес теле кыенрак. Татар теле алар өчен бик җиңел. И алар татар телен дә беләләр, и алдан Алтын Урда заманында татарча сөйләшәләр, и бөтен эш. Ә ул э, татар теле булган. Ну,
Кыпчак, Кыпчак, половец, татар теле. Э, шул э, миссионерлар яз, язып калдырганнар бит, кодекс Куманикус. Анда 1600 сүз Берничә макалә язганнар. Вот. Бәлки, мәсәлән, безгә кергән фарсы теленнән шул кодекс куманикус сүзлегендә бугай язылган. Возможно. Бугай. Мин килдем бугай. Ул килгән бугай. Шулай бит, килгән бәлки. Хәзер без фарсы сүзен күбрәк кулланабыз.

Һәм озын рәвештә язылалар шул крачай телендә. Мәсәлән, синең авырыңмы? Алар язалар, яза алалар. Шулай. Синең Э, татарча синең авыруыңны алар мәсәлән шул рәвештә авыру аларга җиңел вот алар шулай ияләшкән язарга монгол телендә дә шулай була теге рәттән бик күп хәреф языла ну монгол теле яшь тел ул яшь тел но анда да тиркешелек бар болай мәсәлән хәзер аңлатам

Трикшәбен азербайджанларда мен, крым татарларда мен, чувашларда ничек? Чувашларда булгар кагыйдәләре буенча не хәрефе төшә. Чувашта не хәреф төшә, с хәреф төшә. И без әйтә идек бит Стамбул, Истамбул. Юлчылашлар н хәрефен төшерәләр, а монда э ябыштыралар. Монда н хәрефен төшерәләр, монда э ябыштыралар. И хәзерге чуаш телендә син сен түгел, ә эсэ, бен эбе чуаш телендә. И вот шулай мондый закончаларны белгәч, син чуашча да аңлый аласың. А бу монда бит схема бар. Э, беренче беренче сан, то есть я или мы, Б хәрефтән башланган, Б, Б. Икенче С, С. Шулай бит? Ә без ничек аларда?
Хәзер э, без без төркемендә. Ә соңгы хәрефләр из, из. Шулай бит? Ниндер классика бар. Матурлык, тел матурлыгы. Монда Н, Н. Вот, шуңа күрә әйтәм, бездә ниндидер программа кебек нәрсәдер булган. Ә менә төрки телләр, төрки халыкларның яшәеше аларның ат белән бик тыгыз. Әйе.
Һәм ат белән бәрелә. Мин әйтәм, шуңа күрә монгол теле яшь тел, чөнки ул племеннең боюмы кебек. Мәсәлән, монгол телендә бис, бис булсак, мы, монгол телендә би була ала. Мы. Это как э, атрофированный тюркский язык. И ат сүзе конь, монгол телендә языла агыт. Просто без әйтә идек, э, ат, ат. Э, Безнең филологлар яза аот, шулай. Ат. Ә монголлар г, г хәрефен моның урынына куялар. Ул, э, мәсәлән, ари инде Европа телләрендә Бу арийский, европейский халыклар, алар ат белән соңрак танышканнар. Нигә? Чөнки аларның телләрендә ат төрле сүз белән белдерелә. Ә безнең өчен бер үк сүз бөтен халыкларга, и бу сүз бик кыска. Инглишчә хорс, Французча ничек? Кавальмы? Кавалер. Моннан кавалер сүзе килеп чыга. Шулай, менә грек теле ул кайсы телләргә керә?

Анда мәсәлән, буду там делать, например, фа. Икенче сүз эзләгәндә воля, намерение фәлән дигән тоже фа була. Димәк, инглиз теле бу мәгънә, бу мәгънәне формада кабатлый. Грек телендә дә шулай. Ниндидер кануннар бар. Үтерик телендә э, грецизмнар бар. Анда, мәсәлән, үтерик телендә э, сумка чанта, э, грек телендә мишәрләрдә кебек чецы була. Сан, сан аты дыга әйләнә, санда. Шуңа күрә грек телен өйрәнгәндә төрек сүзләрен күрәсең. Бигрәк тә Терекләр алар бит килгәннәр Урта Азиядән, ком тирәсеннән, җирдән, и без диңгездә әзрәк йөзгәнбез. Ә Греция тирәсендә бик күп утраулар бар, кечкенә диңгезләр. Шуңа күрә грекларда диңгез сүзләре бик күп, балык сүзләре бик күп. И шуңа күрә терек теле греклардан диңгез белән бәйле күп сүзләрне алган.

Кувалда сүзен ике формада таба аласыз төрек теле сүзлекләрендә. Вариос и вариос. БВ күчеше күрәсез. ЛР күчеше. Минемчә ул грек теленнән кергән. Ну, э, тел кагыйдәләрен белгәндә, э, бу сүзнең мәгънәсен э, аңларга җиңел. Э, теге шаманизм таралган бит э, э, кызыл тәнлеләрдә, Америкада. И вот аларның бигрәк тә сиу телендә бик күп төрки сүзләрен тапканнар. Бигрәк тә кыска сүзләрне, мәсәлән, әни, ике, два, вот, шундый. И э, башка сүз бар, э, чап. Чап, значит, это как балта белән чап. Э, Чап егер дә, Инглиз телендә дә чок дигән сүз ул рус телендә. Дөрес, чокпер. Чокпер кулланыла. Вот шуңа күрә э, без э, әйтә алабыз, бәлки инглизлар бу сүзне хуннар заманында бездән алганнардыр. Аннары инглиз телендә не, э, бездә кыз дип әйтәләр. Азербайджаннар гыз дип әйтә. Шулай бит? Э, э, чувашларда э, к г хәрефе хга әйләнә, соңгы хәреф з хәрефе рга әйләнә. Бу ротациясенең законы. Еще чувашларда бар шундый нәрсә, херле, красный, красивый тоже лы э, хәрефе. А инглизләрдә э, не бар бит сүз? Анар лы хәрефе ябыша. Бу э, төрки сүз Калсаң, карап, карап куйсаң, бөтен төрки кабиләләрнең сүзләренә безнең законнары буенча ясалган сүз. Ә ул кая керә дисез анда?
Ә ул чуаш теле? Ну, тоже чуаш теленнән бәлки. Минемчә, чуаш теленнән. Бу хуннар заманында кереп калган булыр. Бәлки хуннар заманыннан.
Чөнки без күбрәк герман кабиләләре белән дуслаштык. Германнарда шул ук родика булган, безнең кебек. Ну, бераз төрлерәк. Төрлечә. И инглизләр безнең килүебезне чыдый алмыйча киткәннәр Британиягә. Анда безнең сүзләр бигрәк тә бездә бит без мал тотабыз. Сыерларыбыз күбрәк, атларыбыз күбрәк. Шуңа күрә бездә сөт күбрәк, сөт продуктлары күбрәк. Мәсәлән, э, сез гүбәдиягә нәрсә саласыз? Шулай бит. Шулай бит. Инглиз телендә күпчелектә кулланыла. Күпчелектә. You all кебек укыла кай вакыт. Инглиз телендә шулай языла. Күпчелек. Кемнән алганнар?

Ну, мин бит әйттем сезгә, безнең күпчелек урынны К хәрефе алган. Бу безнең изге сүзләр димәк. Бу бер безнең кайсы телдән килә соң? Бер бер төрк итер, аз прото төрк төрмәлен чыгып.
Ну, булсын, ана төр прото тюрк. И, мәсәлән, корт бар и төрк телендә башка сүз. Йогуртмак. Йогуртмак. Сөтне. Сөтне йогуртмак. Йогурт килеп чыга. Болгарлар әйтәләр, хәзер Дунайда яши торган болгарлар әйтәләр, бу сүзне бөтен халыклар бездән алган. Бәлки алардан, бәлки терекләрдән, кем белә, йогурт, корт. Аннары башка сүз белән бәйле. Күңелсез? Нәрсә? Башка сүзләрне дә беләсезме? Э, переводчик. Переводчик русча ничек була тагын?

Башка.
Тоже татар сүзе. Томаш сүзе долмеча.
Томаш.
Шулаймы? Шулаймы? Хатымыз кирәк.
Тыдан.
Ну, ярый. Сез яхшырак беләсез. Соңрак башка сүзләрне ала башлаганнар алар. Мәсәлән, бездә хан булмаган кем була? Эмир. Эмирлар каян килеп чыккан? Мөхәммәд пайгамбәрнең иң якын дусты һәм туганы кем булган? Абу Бакр. Абу Бакр нәселеннән кем килә? Эмир.

Тоже моннан, Буйсыктан. Низя Юсупова. Анда Юсуповлар китабын укып чык. Анда Феликс Юсупов язган. Вот ул шуның турында яза, Алтын Урдадан килеп чыгыш турында. И Чингисханның ничә хатыны булган, ничә баласы? Вот Чингисхан, мәсәлән, аның хисаплаганнан 900 Хатын һәм наложница булган. Идегәйнең әзрәк. Идегәй эмир булгач, аның рус летопислары буенча 70. 70. И хәзер боларның Чингисхан балаларының мат капитал күбрәк булганы, шулай бит? Чингисхан бай кеше. Алтын, көмеш фәлән. Шуңа күрә ул яхшырак үстерә балаларын. И хәзерге британ галимнәре буенча алар әйтәләр, имеш, 30 миллионга якын аның нәселе. Имеш, Чингисхан геннары. Монголиядә, Татарстанда. Ә моның точно, ну, иң әз 5000 бар. 70 хатыны булган иде әйнең. 5000 нәселе бар Татарстанда. И Идегәй дастанында Идегәй дастанында Татарстан авылларының икесе генә күрсәтелгән. Кайсылар?

Ходяшево, Хузяшево. Вот. И Сюендиков нәселе дә моннан. И без сезгә эмир сүзе гарәп теленнән, э, татар теленә генә түгел, э, шулай ук э, инглиз теленә хәтта кергән. Беләсез бит. Эмир сүзе инглиз теле сүзлекләрендә бар.

И шуңа күрә нинди сүз э, килеп чыккан бу балалар күп булгач, эмирзадәсе, эмирза. Мырза. Мырза. Ну, татар сүзе, әмма хәзер э, моны чувашлар да үзенә алган. Марилар да, мордвалар да бигрәк алган. Чувашлар морса язы. Йомшалырак. Э, шул ук морза сүз Таджикстанда да бар. Мирза, Мирзо, Мирзоев. И нугайлар, нугай урдалары, крым татарлар э, Венгрияга, Польшага кадәр

Мин бер үсемлекне карап чыктым. Просверникмы? Аның 80-гә якын варианты бар бер үсемлекнең татар телендә. Русларда да теге белый гриб бар бит, гапгади. Бөтен кешегә аңлашыла. Әмма рус телендә аның 28 варианты бар. Андый, мондый, тегендий. И безгә аңлаталар, русский язык стройный, единый. Русский язык тоже не единый. Татар теле тоже не единый. Татарский язык. Шуңа күрә Э, гриппларга килгәндә бик кызык нәрсә э, сразу хәтергә килә башкортлар әйтәләр э, башкортлар венгрлардан туган имеш башкортларда юрматы кабиләсе бар вот чынлап та венгрлар монда йөргән венгр сүзлеген ачсагыз анда сигез йөз казан татар сүзен таба аласыз Но, әмма башкортлар әйтәләр, венгрлар безнең өчен туган, әмма башкорт телендә грипп гөмбә сүзе ничек була? Вот, венгр телендә шулай язылышы. Менә татарча вот язылышы. Әмма башкорт телендә бу сүз юк. Вот а башкортлар әйтәләр, без якын туганы венгрларның, ә шундый сүз юк. Э, Чувашлар, чувашлар язалар шулай кампа, шулай кебек. Кампа. Ну, шулай ук кампа, гөмбә, просто алфавитларыбыз төрле. Шуңа күрә без әйтә алабыз, тел мәгълүматлары буенча, бәлки без венгрларга якынрак башкортлардан. Аннары венгрлар, мадьярлар бу яктан килгәннәр, әйе. Э, мәсәлән, э, без әйтәбез э, apple, алма, шулай бит? Яблоко.

Төрекләр дә. Венгрлар тегендә киткәч, алар төрекләр астында яшәгәннәр, шулай бит? Әмма венгрда алма сүзе ничек була? Шуңа күрә дә без әйтә алабыз, төрекләрдән, чувашлардан татар теле якынрак. миңа да кызык анда э, мәсәлән э, шул ук мифологиягә э, кайтабыз борынгы чыгынчыларга мәсәлән җил анасы су анасы шуның мәгънәләре бар бит Вот венгр телендә бар җил анны как это мать ветра җил анасы шулай венгр телендә ни ну ышанычларыбыз да шуңа күрә бәлки бер берсенә бәйле Башкортларда ничек бронза була? Йөз кебек, йөз. Бездә җиз, җиз кыңгырауның нары, җыр бар бит. Җиз, вот венгрларда шулай кебек языла, җиз, это, бронза. Димәк, татар теленә якын. Татар теленә һәм казахларга Чөнки аларда бар бит бер геологларга Булышкан сүз. Җез казыган. Казахстанда бар бер урын, э, борынгы төркиләр бәлки анда бакыр казыганнар. Бакыр казыгач э, урынның исеме калган э, Джес казган. Монда э, мәсәлән мин һәр биттә ачсам, монда ышанычлар күренәчәк. Төрки халыкларның, мишәрнең, татарның, касыйм татарның, әстерхан татарның гомернең ничтүе. Бу гырып-гадәтләрнең мисаллары, аның исемнәре, китап бик калын, сәгатьләрчә укый алабыз. Монда моны берләштергән автор Баязитова.

Тоже ул э, җан мәгънәсенә э, бик якын. И татар шагыйрьләренең берсенең фамилиясе Султи, Султи, Рөстәм Султи. Минемчә ул сүлде сүзеннән килеп, килеп чыккан. Тоже җан, рух мәгънәле сүз. Ну, бу белем бик киң һәм аны тирән уйра, өйрәнергә мөмкин. Э, без Башкорт дәүләт университеты студентлары белән, мәсәлән, бер елны Пермьгә барабыз. Э, башкортлар карыйлар, татарлар Пермьгә барган. И икенче елны безнең артыннан киләләр, әйтәләр, анда яшәүче Пермь башкортлары. Шул без э, ала алмаган китапларны сорап алалар, яшерәләр бу китапларны. укыйлар. Вот, э, ну, шундый вакыйгалар булган. Бик матур.